Deg leɛwayed-nneɣ, akken netta nufa deg tudrin-nneɣ n leqbayel neɣ deg waṭas n temnaḍin anda llant tikwal, yella yiwen deg twacult neɣ deg la famille yezmer ad d-icafaɛ ma d lmelk neɣ d akal neɣ d aḥriq neɣ ma yella kra i yenzan i uberrani. Ur d-yebdi wara s at wexxam. Acḥal n tikkal nesla d akken flan icufeɛ-d ayla n gma-s xaṭer yenza i uberrani. Daymen anda tawacult neɣ la grande famille ur tḥemmel ara ad d-ikcem uberrani ar daxel neɣ ɣer tlemmast n wexxam. Ayagi, ay atmaten tisetmatin, mačči d amaynut, yella ula deg la Bible, yella deg tira iqedsen, d akken win yefka lḥal, win iqerben, ma d gma-s n yiwen, neɣ d ɛemmi-s, neɣ d win i t-iqerben, yesɛa lḥeqq I wakken ad d-icafeɛ. Ayɣer? I wakken ma yella yiwen yessexṣer, wayeḍ yezmer ad d-yerr annect-nni. D acu deg Tira Iqedsen deg La Bible? Deg Lɛehd Aqdim, Sidi Ṛebbi yefka-t-id i wegdud aɛebrani, i wegdud n At Isṛail, i wakken ad xedmen, ad ddun s wannect-nni. Ma yella nruḥ ɣer tebrat n Iɛebraniyen, ixef wis sin, taseddart tis rbeɛṭac, Hébreux deux quatorze, inna, Imi arrac-agi ttwaxelqen s uksum d idammen, ihedder-d ɣef txelqit, ula d netta yusa-d s ṣṣifa n umdan, iwakken ad iɣleb si lmut, i wakken ad iɣleb s lmut-is Cciṭan, win akken iḥekmen ɣef lmut. Akka ay atmaten n at yessetmatin. Sidi Ṛebbi yefka-d tikti-agi neɣ yefka-d ccafuɛa deg Lɛahd Aqdim anda win iqerben ad d-yerr ayala n gma-s neɣ ayla n ɛemmi-s neɣ ayla n win i yefka lḥal. D acu ay agini yebɣa ad aɣ-d-ibeggen d akken Sidi Rebbi yebɣa ad d-icafeɛ taxelqit, yebɣa ad d-icafeɛ imdanen. D acu, imdanen-agini i wakken ad ttwaxelqen, Sidi Rebbi ilaq ad yuɣal d, surfet-iyi, Sidi Rebbi ilaq ad yuɣal d amdan. Ɣef ddemma n wayagi, Yenna-k dakken imi arrac-agi ttwaxelqen s uksum d idammen, ula d netta yussa-t ṣṣifa n umdan. Lmeɛna-s dakken yuɣal am nekkni. Yuɣal am nekkni i wakken ad isɛu lḥeqq n ccafuɛa. Ass-agi a gma neɣ weltma, nekkni s yemdanen ur nezmir ara ad nsellek iman-nneɣ s yiman-nneɣ. Axaṭer necba widak-nni i zzenzen akken ayla-nsen s ciṭuḥ, D acu ad d-yas win yesɛan kter, win yesɛan tazmert? Ad yuɣal, ilaq ad yili d nettan i yefka lḥal, d nettan i d aɣ-iqerben, yuɣal d amdan ɣef ddemma-neɣ. Ayagi merra i wakken ad aɣ-d-ibeggen acḥal i d aɣ-iḥemmel, i wakken nettan mačči d adrim i ixelleṣ, akken yenna Raṣul Buṭrus, yenna s yidammen-is yeṣfan ɣlayen. i d aɣ-d-icufaɛ. Sagi a gma neɣ wetma, ma yella tesliḍ d akken Sidi Rebbi yuɣal d amdan, mačči d lkufar, d acu d leḥmala i k-iḥemmel, ǧǧa ulhan a talwit, ɣer tikkḍ nniḍen.